Shwmae, diolch yn fawr am y gwneud am y fideo hwn. Felly, fan yma, um, dwi'n mynd i uh, cyflwyno o meddalwedd gyda'r er enw PTB sydd yn adolygydd ar uh, gweledolion neu fideoedd. Uh, felly, uh, mae hwn yn rhedeg i mewn yn y cefn drefn wythedd um, Linux fan yma. Rydyn yn defnyddio uh, amgylchiad uh, deddfrig XFXE. Felly, i mewn yn y fideo hwn, dwi'n mynd i arddangos um, sut i uh, dechrau i rhedeg yr PDB ac wedyn um, gyflwyniad um, i'w defnyddio. Yn gyntaf, um, fan yma uh, yn yr XFXE, mae'n rhaid i ni i clicio ar yr botwm ar yr brig chwith fan yma, ac wedyn i rhedeg y uh, rhaglen um, Rho'r ar mewn fyny yr enw sef PTV fan yma a wedyn um, maen nhw wedi dod o hyd oherwydd um, rydyn ni'n gallu gweld yr eicon ar gyfer y, y raglen PTV. Felly nawr os rydyn ni'n pwyso ar y botwm um, doddiad neu enter, felly bydd um, y ddiwedd hwn yn arddangos ar y sgrin. Felly nawr yym dyma'r yr y sgrin neu dudalen yym sydd yn arddangos yn gyntaf pan yr yn dechrau PDB felly yym pa yr yr gostyngiad o'r PDB ydi yy hwn os o'n i'n clicio ar y tri bar ar y gornel yy y brig dde felly yn clicio wedyn yn clicio ar yr about PDB neu ynglŷn â PDB yy Felly, mae hwn yn dweud yr un un ar yr gyllyngiad o 2023.03 fan yma. Ac wedyn, yr un gallu cael yr neges fan yma, ac wedyn os yr un eisiau i dechrau uh, prosiect newydd, yr un gallu clicio ar y botwm um, new neu newydd fan yma. Ac nawr, mae gyda ni yr uh, amrywaeth o'r uh, ffenestri fan yma. Felly ma, dwi'n mynd i esbonio uh, y rhain i gyd. Felly fan yma, fel da chi'n gweld, mae gyda ni uh, prif ffenestri ar y ochr chwith fan yma yn y lliw uh, gwyn. neu llwyd, ac um, wedyn um, dyna uh, ble ydyn yn gallu llusgo ar gweledolion ac wedyn ei adolygu nhw ar y ochr chwith fan yma, ar yr ochr uh, dde fan yma, mae gyda ni uh, sgrin di fan yma, sydd yn dweud ar y brig fan yma, ar ECTK, ychwaneg Cairo Renderer. Felly, um, Rydyn wedi defnyddio y PTV um, o'r blaen, um, ac felly um, pan uh, defnyddiais yr uh, hwn o'r blaen, felly nid oedd y sgrin di fan yma yn arddangos. Dwi'n yn um, meddwl mae'r hwn rhyw fath o'r er efallai uh, gwach neu'r er, um, Rhyw fath o esgeulustod, union yn y gostyngiad hwn yn unig o'r yr fersiwn o'r PTV hwn, sef 2023, um, pwynt dim tri, oherwydd pan wrth yn defnyddio um, y merwedd hon o'r blaen, felly nad oes yr, yr ffenestr um, di fan yma, Yn arferol, mae'r fideo yn arddangos i mewn yn yr blwch fan yma ar yr brig dde. Felly, beth ydy'r yr y bwriad o'r yr y ffenestr du neu sgrin du fan yma ar y ochr y dde? Felly, mae'r hwn yn arddangos y fideo yn y trach nag i mewn yn y blwch uh, priodol ar gyfer y fideo uh, fan yma union yn y prif uh, ffenestr llwyd fan yma. Felly, uh, dyna pam um, dwi'n yn meddwl, um, union yn y gollangar hwn yn unig, mae rhyw fath o'r, or, or gwach neu esgilistod, ond uh, felly, oherwydd hyn, a dwi'n meddwl a uh, bydd hwnnw yn cael ei uh, cywiwryd union yn y uh, gollangad uh, i dod. Felly sut yr ydyn yn ychwanegu uh, fideo i mewn yn yr uh, meddwedd hon, i mewn yn yr uh, adolygydd. Os ydyn nhw'n eisiau i ychwanegu y fideoedd i mewn i'r er, PTV, felly rydyn yn gallu clicio ar yr eicon ar yr Ochr y brig chwith fan yma i ychwanegu, mae'n e'n dweud yym import neu yym mewnforio fan yma, felly os os ni'n clicio arno fe, felly mae'n agor yy lwch i dewis yr yy ffeil oddi wrth yr yy rhyw fath o'r rhagchwiliwr ar gyfer yr ffeil ei fan yma, felly rwy'n gallu clicio ar yr ffeil fan yma ac wedyn clicio ar y botwm fan yma ar y gwelod a fe yw ychwanegu i mewn yn yr ardran fan yma a neu ar nhw hefyd yn gallu llusgo y fideo o ddi wrth y rhagchwiliwr ffeiliau fel yma ac wedyn llusgo fe i mewn yn yr un adran fan yma ac wedyn i'w gollwng fe i mewn yn y blwch fan yna. Ac wedyn, os rŷn eisiau i weld y manylion a glin ar pob un o'r uh, gwelediolion hyn, rydyn gallu clicio ar y botwm fan yma i arddangos y manylion fel hwn, ac wedyn mae'r uh, blwch yr adran ar gyfer yr, y cyfryngau nawr yn arddangos yr enwau o'r uh, ffeiliau. Mae'n yma. Ac wedyn os ydyn eisiau i um, adolygu, er enghraifft, y ffel hwn, yn y gallu llusgo fe i mewn yn yr hain fan yma. Felly fan yma, uh, mae'n um, cael ei galw yr hain ddim, neu layer 0 fan yma. Ac wedyn, Ar yr yr chwith eithaf o'r yr haen ddim fan yma mae gyda ni yr rhedeg gor yn y lliw coch fan yma felly mae'r hwn yn addangos yr uh, lleoliad uh, gyfredol o'r yr adolygydd Felly, um, dwi'n gallu gweld fan yma, uh, mae gyda ni y cyfnod hir o'r uh, tawelwch. Felly, os dwi'n eisiau i torri mas yr cyfnod hwn, dwi'n yn gallu um, lleoli a rhedeg o'r, er enghraifft, um, fan yma, um, ar ôl uh, y dwy funud, fan yma, sut i gwneud hynny. Uh, felly, mae'n rhaid i ni i dde clicio ar y llygoden fel hwn i leoli y rhedeg gôr yn y lleoliad yn gwmws fel hwn, er enghraifft, os ydyn yn ticio ar y botwm dde ar y llygoden, ac wedyn nawr os ydyn yn um, ticio ar y botwm i chwarae y fideo hwn, Mae'r hwn nawr yn dechrau oddi wrth yr lleoliad lle mae'r yr y sain yn yn gychwyn fel hwn. Ac wedyn yr gallu um, edrych ar y fideo fan yma ar yr y sgrin allanol fan yma ar ochr y de. Os ydyn ni am seibio yy fideo e- e- rwy'n gallu cicio ar y botwm saib fan hwn hefyd. Nawr ar y foment yy fel dach chi'n gweld mae gyda ni yr ychydig o'r yr anghyfleusterau neu'r yy trafferthion gyda'r yr y sgrin sydd yn arddangos y fideo ar y ochr y dde fan yma oherwydd mae'n yn cael ei uh, cuddio gyda'r er, er sgrin prif neu panel prif. Felly os ydych chi'n eisiau hwnnw i fod yn, er, yn uchod yr holl amser, felly sut wneud hynny? Mae'n rhaid i ni i clicio ar y gornel fan yma o'r sgrin Um, ac wedyn i uh, dewis y uh, dewisiad jyst yn dweud always on top, yn wastad ar y brig, yn wastad ar uchod, ac wedyn yr, ar ôl hwn, yr yn gallu yn almendioli y uh, sgrin hwn, ac wedyn yn ei lleoli i mewn yn yr, yr a'r dalfa yma lle um, dylai uh, fideo yn arferol yn cael ei um, dangos, im, ond union yn yr uh, collyngiad um, diethr um, hwn, mae'n yn cael ei arddangos union yn y uh, ffenestr uh, allanol fel hwn.

gwerth fan yma. Mae gyda ni uh, bychau i mewn yn uh, sain fan yma, felly dwi'n eisiau i uh, adolygu mas yr cyfnodau um, distaw. Felly, um, ar foment, oherwydd mae'r uh, sain yn edrych yn hynod o'r uh, fach, felly mae'n weddol anodd i, uh, i edrych arnynt. Felly sut i uh, Chwythu i mewn i gynyddu neu i barhau yr tonnau o'r sain fan yma. Felly ar gyfer hwn, um, mae gyda ni yr llusgwr fan yma, neu'r er, llithrwr fan yma, a rydyn gallu yr llithro hwn i'r dde i farhau yr tonnau o'r sain ac bydd hynny yn gwneud yr adolygu o'r fideo yn haws os ydyn gwybod yn lle yn gwmws mae'r cyfnodau distaw yn dechrau ac yn gorffen. Felly, dwi'n gallu gweld er enghraifft fan yma mae'r cyfnod gyntaf o'r a dystawrwydd yn dechrau oddi wrth y dechreuad ac wedyn yn parhau um, hyd at um, oddeutu ar y pedwerydd um, eiliad fan yma. Felly nawr, os dwi'n eisiau i torri mas y cyfnod hwn o dystawrwydd, dwi'n gallu um, deud clicio yn gwmws ar y lleoliad fel hwn, ac wedyn um, ar yr ochr dde ar y panel fan yma, mae gyda ni yr eicon ar gyfer y siswrns, felly os dwi'n yn clicio ar hwnnw nawr, mae'r hwn yn creu y toriad union yn y fideo uh, fel da chi'n gweld fan yma, um, ar yr uh, pedwerydd eiliad. Nawr, os dwi'n yn clicio ar yr uh, cyfnod hwn i'w dewis, Nawr mae'n yn troi yn ddu, felly i'w dileu dwi'n gallu clicio ar yr eicon arall ar y panel ar yr ochr dde, sef yr un yma, sef gyda'r er cylch coch, gyda'r er croes yn y canol, ac wedyn nawr mae'r er adran honno uh, wedi diflannu. Nawr dwi'n gallu llusgo yr er fideo i'r er eithaf chwith fel hwn, ac wedyn nawr, os dwi'n yn dechrau oddi wrth y dechreuad unwaith eto, clicio y botwm fan yma, ac wedyn i clicio ar y botwm i chwarae, fel hwn. Felly nawr mae'r sain yn dechrau yn, yn uniongyrchol. Felly nawr dwi'n mynd i barhau i adolygu y fideo hwn i mewn yn yr un uh, modd, sef i barhau i torri mas y cyfnodau distaw. Er enghraifft, mae gyda ni un arall fan yma, os ydych chi'n clicio um, ar yr cerdded hwn, a bod yn chwarae, a beth sy'n digwydd i mewn yn y fideo fan yma, um, drwy clicio ar botwm chwarae fan hwn. Felly nawr mae'n ein dim ond yn arddangos yr cyst ar gyfer y cyfrifiadur. Felly does dim angen ar gyfer yr cyfnod hwn distaw, felly dwi'n gallu unwaith eto yn yr un modd um, lleoli y rhedegwr fan yma ar y dechreuad o'r uh, cyfnod uh, ddistaw ac wedyn i bwyso ar yr eicon i'w thorri fel hwn ac wedyn um, ar y dewedd o'r er, cyfnod um, ddistaw i deiclicio ar y llygoden i'w lleoli ar uh, rhedygwr fan yma fel hwn neu dwi'n gallu deiclicio ac wedyn um, i cynnal y botwm i lar ac wedyn Dwi'n gallu llusgo a rhoed y gorfan yma i'r lleoliad gwmws fel hwn ac wedyn nawr dwi'n gallu clicio ar yr eicon i'w torri fel hwn ac wedyn um, dewis yr adran ac wedyn dewis yr eicon i'w ddileu fel hwn. Ac wedyn nawr dwi'n gallu llusgo yr Adran arall ar y de yw i ymuno gyda'r gweddill o'r fideo o'i blaen fel hwn. Ac wedyn na dwi'n gallu barhau un o'n yn yr un modd. Hefyd, um, yn ytrach nag pob tro um, yn angen i clicio ar botymau fan yma i chwarae uh, fideo'i a, fid, a Gweledolyn, yn ytrach na gwneud hynny, dwi hefyd yn gallu pwyso ar yr botwm ar y bysydffordd, y botwm sef ar gyfer yr uh, gwagle neu space fan yma um, i'w um, dechrau chwaraead. Mae hwn. Ac wedyn unwaith eto i'w atal fel hwn. Unwaith eto, um, i pwyso ar y botwm um, gwacle neu space i uh, gychwyn i'w chwarae fel hwn. Ac wedyn, i unwaith eto, yr un botwm gwacle neu space i'w atal fel hwn. Ac wedyn os yr un eisiau i um, symud ymlaen yn gyflymach, yr un gallu clicio y saith i dde i'w symud yn gyflymach. Os yr un eisiau i mynd y ffordd gwrthwynebol, yr un yn clic, um, pwyso i lawr ar y bws y ffordd ar y botwm saith i chwyth i gwneud yr gwrthwynebol fel hwn. Unwaith eto, y saith i'r dde i fynd ymlaen, ac wedyn y saith i'r chwith i wrthdroi fel hwn. Felly mae'r hwn yn hynod fwy hawdd um, i symud o gwmpas i mewn yn y fideo yn y na bob tro i symud y llygoden i clicio ar y botwmau hyn ar y panel ar y chwaraewr. Hefyd, os ydyn ni eisiau, er enghraifft, i ddileu yr yr cyfnod a ddewiswyd, yn hytrach na bob tro i clicio ar yr eicon fan yma i'w ddileu, rydyn ni'n gallu clicio ar y botwm ar y bws y ffordd i'w ddileu, neu pwyso neu gwasgu ar y botwm ar y bws y ffordd i'w um, ddileu fel hwn. Ac wedyn os ydyn eisiau i um, dadwneud beth digwyddodd, felly ydyn gallu, um, fel union yn yr adolygydd yr destun, ydyn gallu um, pwyso ar y botwmau Control Z i'w dadwneud, neu Rheol Z i'w dadwneud fel hwn, ac wedyn os ydyn yn parhau i uh, pwyso ar y Control Z neu Rheoli Z, uh, felly Mae hwn yn dadwneud y camau o blaen hefyd. Ac wedyn os ydyn eisiau i ail-wneud y camau oedd newydd wedi ei dadwneud, yr yna gallu yn y trachnad i ar pwyso ar yr control Y neu control y. Um, nid ydyr hwn yn gweithio um, union yn y meddwedd hon. Yn y tracta hynny, mae'n rhaid i ni i pwyso ar botomau y shift, y control Z, neu'r y symud rheoli Z fel hwn. A felly, um, mae'r hwn yn al o wneud yr y camau oedd newydd ei dad um, wnaethpwyd fel hwn. Os ydych chi eisiau gwybod mwy ynglŷn â'r syllau cyflym ar gyfer y nodwedd hon, ydych chi'n gallu clicio ar y tri bar ar y cornel brig de fan yma, a wedyn i dywys y perffordd, bysuffordd fan yma, neu keyboard shortcuts, ac wedyn mae hwn yn arddangos yr... a'r pysyllau a berffordd yn yma, sef y Control Z i dad-wneud y gweithred mwyaf diweddar, ac wedyn y Shift Control Z i ail-wneud yr gweithredau y fwyaf diweddar, a'r Control Q i ymadael, Control F1 i ymddangos y ffenestr hwn, Control F1 ac wedyn F1 ar gyfer cymorth ac wedyn Shift Control A ar gyfer anglin A ac wedyn F10 i dangos yr cymwysiad o'r er, uh, bot, uh, dewis lein botwm ac wedyn Control um, gyda'r yr yy atalnod ar gyfer yr rhagdewisiadau ac wedyn control N i creu y prosiect newydd ac wedyn control O i agor prosiect ac wedyn control S i achub y prosiect gyfredol ac wedyn shift control S i yr achub yr prosiect yy cyfredol fel y y cyflwyniad cyflym i PTV ac wedyn y Control I neu Control E i ychwanegu o ffeiliau cyfryngau i'r prosiect. Felly os ydyn eisiau i ddangos yr ffenestr hwn, fel mae'n yn dweud fan yma, ydyn gallu clicio neu pwyso neu gwasu ar y botwmau Control F1 fel hwn. Control F1 ond um, ond nad ydy e yn gweithio y tro hwn os dwi'n um, pwyso ar y botwm Control F1 felly dydy e ddim yn gweithio o gwbl ond mae'n e'n ar gael pan yrthyn yn clicio ar y tri bar ac wedyn dewis yr uh, berfferth uh, bysffordd neu keyboard shortcuts fan yma Ac hefyd, os ydych chi'n eisiau i chwyddo i mewn neu chwyddo o'r allan, yn ytrach na um, defnyddio yr llythwr neu llysgwr fan yma i gwneud hyn, rydych chi'n gallu defnyddio y llygoden um, neu'r yr olwyn o'r llygoden os er enghraifft ydych chi'n yn um, Cynnal i lawr y botwm control neu rheol ac wedyn os ydyn yn troi y olwyn o'r llygoden um, um, i fyny, felly mae'r hwn yn chwyddo um, i, i, i mewn uh, fideo os ydyn yn wedyn um, cynnal i lawr yr uh, botwm control ac wedyn um, i troi yr olwyn yn ôl ar y llygoden, mae'r hwn yn yr uh, chwedl mas oddi wrth y fideo fel hwn. Unwaith eto, mae'r hwn yn hynod fwy hawdd nag y pob tro i um, llusgo neu llithro uh, llithwr um, ar o ochr chwithfan yma. Felly, i mewn yn yr, yr adran di fan yma, mae gyda ni yr cyfnod lle rydyn ni'n yn edrych ar yr cyfrifiadur yn bwtio fyny neu cychwyn i fyny ond yn anffodus i mewn yn y feddwedd hon does dim yr abledd i cyflymu yr cyfnod hwn o gwbl uh, felly os dwi'n eisiau i gyflymu yr uh, cyfnod hwn mae angen rhaid yn y trach nag i um, gwneud rhyw fath o'r er, effaith i cyflymu yr uh, fideo neu adran o fideo hwn mae'n rhaid i fi i torri allan y cyfnodau allan ohono fe i gwneud yr holl cyfnod yn gyflymach. Felly nawr dyn wedi uh, gosod y toriadau i mewn yn yr cyfnod hwn ac wedyn uh, beth dwi'n eisiau i wneud nawr yw i, um, i dileu uh, pob ail fel hwn, pob un yn ail fel hwn. Felly, yn y bodd hwn, bydd hynny yn gwneud holl um, cyfnod a dwywaith um, cyn uh, cyflymed fel hwn. Nawr, os dwi'n yn chwarae y holl cyfnod, mae'r yn a dwywaith uh, mor cyflym fel o blaen. Fel hwn. Os ydych eisiau i ychwanegu yr fideo i mewn yn yr, yr adolygydd, a dwi'n um, gallu Yr yn uniongyrchol, llusgo oddi wrth yr rhagwylio'r ffeil union yn yr haen fan yma fel hwn, ac bydd hynny yn ychwanegu y fideo hwn yn hunan, hunan symudol i'r panel ar gyfer yr cyfryngau um, mewnforwyd fel hyn. Ond pan ydyn yn gwneud hyn pob tro, mae'n rhaid inni i aros ambell o eiliadau ar gyfer y meddalwedd hon i ddadansoddi yr ffeil. Nawr, pan dwi'n yn dewis yr cyfnod fan yma, um, ar gyfer y pob un cyfnod um, dewiswyd, mae gyda ni yr dau far fan yma, felly anglyn ar y dau far, um, yr Yr un system uchod, mae hwn yn rheoli'r yr tywyllwch neu'r yr goleuni o'r yr fideo. Felly os er enghraifft dwi'n mynd i yr i llusgo pen ar y ochr y de i lawr fel hwn, felly ma'r hwn yn gwneud yr cyfnod o fideo hwn i dy weglu yn wraddol fel hwn os dwi'n mynd i clicio ar, de clicio ar, ar hwn fan yma ac wedyn clicio ar i o chwarae. Nawr rydych chi'n gweld mae'r er, er, fideo yn tywellu yn wraddol. Felly yr un ar gyfer, yn y un fodd ar gyfer yr bar, yr yn isel, mae hwn yn rheoli y maint o'r sain, felly os ydych yn llusgo yr holl ba i gwelod, fel hwn, mae hwn yn gwneud y fideo yn hollol ddistaw fel hwn. Nawr, os ydych yn enghraifft um, chwarae o'r wrth y dechreuad o gyfnod hwn fel hyn, yn gallu gweld mae'r holl fideo neu holl cyfnod yn tywyllu ac yn mynd yn hollol ddistaw. Hefyd, os ydych yn eisiau i ychwanegu rhyw fath o nodyn neu nodynau union yn yr cyfnod hwn, yn y gallu clicio ar y llinell yn y canol fel hwn, fel hyn, ac felly bydd yr tab um, yn arddangos fel hwn yma. Os ydych chi'n dwbl clicio arno fe unwaith eto, ydych chi'n gallu tynnu hynny mas fel hwn, ac fan yma mae gyda'i ddim, ddim ond yr un fan yma, felly os ydych chi'n dwbl clicio arno fe, ydych chi'n gallu achwanegu um, nodyn fel, um, fel hwn, distawrwydd, fan yma. Ac wedyn, os ydych chi'n clicio mas arno fe, ohono fe, felly mae'r hwn yn dangos y uh, nodyn fan yma, ac wedyn, unwaith eto, yn yr unfodd yr yn gallu creu um, cyn gymaint o nodyn neu fel hyn, um, fel yr yn eisiau. Felly, um, nodyn 2 fel hwn, Ac wedyn i'w clicio mas allan ohono fe, i'w cael, ac nawr os ydyn hofran yr llygoden um, yn uchod, uwchben y uh, nodyn, felly mae hwn yn um, arddangos y uh, nodyn hefyd. Ac hefyd, yn yr un modd, os ydyn ni eisiau ychwanegu nodyn i mewn yn yr llinell amser fan yma yn y uchod, a dyna gallu um, dwbl clicio um, unrhyw le ar y llinell fan hwn, ac wedyn i osod y saith i lawr, um, glas golau fan hwn, ac nawr os ydyn ni eisiau i mewn byny, y nodyn a dyna gallu clicio arno fe unwaith eto, ac wedyn um, ychwanegu y nodyn fan hwn, nodyn 3, ac wedyn rwy'n gallu um, clicio mas i'w cael lawr fel hwn, ac wedyn nawr, os rwy'n yn hofran y llygodyn yn uchod, mae'r nodyn yn arddangos hefyd. Felly, beth weithiau, efallai uh, bethau hynny yn um, um, defnyddiol iawn. i mercio neu i agor fy hunain ynglyn â pob un adran i mewn yn yr fideo neu a gweledolyn arnyn yn ei adolygu. Hefyd, pan rydyn yn y canol ôl adolygu y fideoau, um, os maen hynny yn defnyddio amrywaith o'r ffeiliau um, gweledolion neu'r fideoedd, felly os dwi'n eisiau i um, gwybod pa un um, cydran neu pa un um, cyfnod um, o'r uh, fideo hwn sydd yn perthnasu i ba ffeil a dwi'n yn gallu hofran fy llygaden uh, uwchben yr uh, cyfnod hwnnw ac mae'r hwn yn arddangos yr uh, enw ffeil um, o'r yfedoedd hynny. Felly, Er enghraifft, mae hwn, uh, y fideo ffeil sydd yn terfynu um, gyda'r er, 324 dim MP4, felly os dwi'n mynd i'r er, diwedd o'r y fideo hwn, felly os dwi'n yn gwneud yr un peth, uh, mae hwn yn arddangos yr enw gwahanol. Felly mae hynny yn ddefnyddiol iawn i mi. Nawr, ar ôl treulio amser yn adolygu yr fideo hwn, dwi'n wedi cyrraedd at y cyfnod lle dwi'n eisiau i allfori yr fideo hwn i greu yr fideo neu'r allbyniad neu'r gweledolen. Esboniedig, sut i wneud hynny, a felly ar gyfer hwn, mae'n rhaid i ni i glicio ar yr botwm fan yma ar y gornel de brig, sef Render, neu i delweddu, felly um, ar ôl clicio ar hwnnw, felly mae gyda ni yr uh, ffenestr um, newydd fel hwn. Um, felly, os yr yn clicio ar yr advanced uh, neu rhagorol fan yma, ac wedyn um, yn glin ar uh, ffefrydaeth, yr yn gallu um, dewis er enghraifft MP4, ac nawr yn glin ar uh, cymesuraeth o'r ffram, O gyflymder o fflam, mae'n gallu um, dewis un sydd yn deuddeg um, ffram yr eiliad. Ac wedyn, ynglyn â'r er, er gymysoriaeth o'r er, er clywedolyn, dwi'n gallu um, dewis yn 91 o'r uh, kilohertz fel hwn. Ac wedyn nawr, um, dwi yn gallu um, clicio ar yr botwm fan yma i dechrau yr uh, cyfarwaith i'w um, galweddu fel yr, yr ffeil fideo uh, ysgrifenedig, fel hwn. Felly, ar gyfer yr amcan cyfrif o'r hyd o'r amser i'r gyfreithiol ar yr fideo hwn, felly mae'r yr fideo hwn i gyd yn parhau dros oddeutu awr ac uh, ugain munud ar gyfer hwn i uh, cynhyrchu y fideo hwn a bydd hynny yn cymryd oddeutu uh, chwe munud ar ôl fan yma. Nawr mae'r er, cynhyrchiad o'r er fideo um, annibyniedig, cynhyrchiedig wedi uh, gorffen, felly ar chi'n gallu uh, cael y ffenestr hwn trwy clicio ar y botwm i'w cael fel hwn, ac wedyn i'w cael hynny hefyd. Ac wedyn nawr i mewn yn y pydell arbenedig fan yma ar ochr dde, mae gyda ni y fideo fan yma, os ydych yn dde clicio arno fe ac wedyn i'w agor gyda'r uh, chwaraewr ar gyfer y fideoau. Nawr uh, mae'n yn um, arangos fan yma yr uh, uh, fideo um, gorffenedig fan yma, yr holl um, Yy, i ddweud y gwir, un awr a 40 munud yn y hyd. Felly, i grynhoi i mewn yn y fideo hwn, rydyn wedi llwytho i cynhyrchu yr fideo trwy defnyddio y meddalwedd gyda'r enw PTV, trwy'r adolygu yr amrywaeth o'r gwelydolion. Diolch yn fawr am eich gwylio am y fideo hwn. Cadwch yn saff, tan y tro nesaf, hwyl.